Soňky döwürler sen köp gaharlanýaň. Hiç kim bilen düşünişip bileňok. Düşünişjek bolsaňam nerwiň çydanok. Onda şu wideony soňuna çen diňle. Belki saňa kömek eder. Biziň ilki bilmeli zadymyz gahar bu näme? Gahar bu destruktiw ýagny zyýanly, bize zyýanly duýgulaň biri. Ýöne gaharyň plýus taraplaram bar. Ony wideoň soňunda hökman surata algak geçmekçi. Siz diýip bilersiňiz özüňizi goramak üçin men öz temperamentim gaharly, meň gylygym şeýle, men hemişe-de şeýle diýip bilersiňiz. Ýok, ýok, ýok. Gaharlylyk bu temperament bilen baglanyşykly zat däl. Aşa gaharjaňlyk, yzygiderli gaharlylyk, bu siziň duýgularyňyz bilen, öz duýgularyňyz bilen, ýeterlik derejede işlemeýänligiňiziň esasynda döreýändir. Şonuň üçin öz duýgularyňyza erk etjek bolsaňyz, özgeleriň duýgusyna düşünjek bolsaňyz, otuzynjy noýabrda men ýörite özüňe we özgelere düşünmegiň sungaty atly duşuşyk seminaryny geçiren. Şo seminarda iminne şo duýgy meselesinde testler çözýäs, birnäçe zadaniýeler etýäs, umuman şoňa degişli birnäçe materiallara göz gezdirýäs. Eger gatnaşjak bolsaňyz direktde ýazyp bilersiňiz, goşulyşyp bilersiňiz. Indi, şu günki wideoda meň aýdyp berjek bolýan zadym aşa we yzygiderli gaharjaňlyk bardy. Gaharjaňlyk aslynda nädip döreýär, näme esasynda döreýär, oň zyýanly taraplary bardy, men ýörite wideo öň taýýarlapdym, ony aşakda belläp geçerin. Biz çalt garaýas, garamak esasynda stres geçirýäs, o zatlaň hemmesini diňläp bilersiňiz, ýöne şu gün ýaňky diýşim ýaly aşa gaharjaňlyk, yzygiderli gaharjaňlyk, ony nädip ýeňmeli, bir metod bilen siz bilen bölüşmekçi. Indi ata-babalarymyzda şeýleräk bir söz bar, Gaharyň gelse, diliňi dişle diýýär. Biz gaharly situasiýada biri bilen dartgynly gygyryşyp, düşünişmän oturan bolsak, şol taýda biz dilimizi dişleýäs-de pauz alýas. Çykýas. Uludan dem alýas i pikirlenip başlaýas. Birinji bermeli sorag, Men näme üçin gaharlandym? Priçinasyny tapýas. Ikinji, Men şeýle derejede gaharlanyp, şeýle derejede uly energiýa çykarmagyma şu wagt sebäp barmy? Hökmandym şol. Şony anyklaýas. Ikinjem, plýus tarapyny gözläp başlaýas. Ine, mysal alaýyn. Meselem, siz bütin öýi uborka etdiňiz, nahar bişirdiňiz, aýallar. Çagaňyza-da ýöne öz komnatyňy ýygnaý, men soň gelip pylysos etýän, ýöne ýatan zatlary galyşdyraý dikitýän. Iki saatdan gelýäňiz, iki saatdan soňam hiç zat üýtgänok. Çagaňyz ýatan çöpem galdyrmandyr. Elbetde biz gaharlanýas. Biz gygyryp başlaýas. Şo taýda biz plus tarapyny tapmaly, hälki diýşim bilen. Plus tarapy siziň çagaňyz bar. Näme üçin siz ony bolmaly zat hökmünde kabul etdiňiz? Çagaň mysal üçin on ýaşynda bolsa, on ýyl durmuşy yza soradyň, siz şu çagaň bolmagyna nähili garaşdyňyz? Ýa dokuz ýyl mundan ozal. Nähili söýýärdiňiz? Şony ýadyňyza düşüriň. Çagaňyzy şu etapda ýygnamaklygyny terbiýeläp bilmedik bolsaňyz, o siziň günäňiz, çagaň günäsi däl. Bärde nähilek metod alyp bolar, azajyk men laýfhak bölüp paýlaşyp geçeýin. Ene-atalar çagany terbiýelände, köp ene-atalar bir ýaş üç aý üç ýaş aralykdaky terbiýäni hemişe soňuna çenli alyp barýarlar. Ýagny bu netmelel, bu näme, öýe komnata girende gygyryşýarlar, göwnüne degýärler, ýöne siz ýadyňyza düşüriň, mekdepde okaňyzda, birinji, dördünji klasa çenli şo bir sapaklar, bäşden soň başga sapaklar goşulyp başlaýar. matematika derek, algebra, geometriýa edil şonuň bolşy ýaly, siz çagaňyzy terbiýeläňizde metodlaryňyz özgermeli, başgaça bolmaly. Siz oňa çaga ýaly seretmeli, sebäbi çaga özüne aýnada seretýär, görýär. Tebigaty boýunça özi bedeni üýtgeýär, özüni uly adam hökmünde kabul etýär. Siz bolsa ony hemişe kiçijik çaga ýaly, sen başarmarsyň, goý özüm ederin diýip, şeýip-şeýip gelýäňiz-de, iň soňunda ulalanyňsoň, dawaý komntyňy özüň ýygna diýip başlaýaňyz. Ýok. Bu situasiýada ýaňky diýişmeli plus tarapyny tapýaňyz, çagaňyz barlygyna begenýäňiz, girýäňiz-de, bölüşýäňiz. Menem sen ýaly akgam, ýetginjek wagtym ýaman kyn görýärdim, ýaltanýardym. Ýaltanmadyk bolsagam ýaltanýardym diýiň. Şoň situasiýasyna girer ýaly. Ýöne men şu taýda bir plus tarapyny tapdym, sistemalaşdyrdym ýygnamakda. Ine şeýdip ýygnasaň çalt bolýar diýip, umuman çagaňyz bilen dost boluň. eýýäm çagaňyz sekiz ýaşdan ulaldymy, eýýäm podrastkowy perioda girýär. Şonuň üçin çagaňyz bilen dost bolmak esasynda siz ýaňky araňyzdaky barýeri aýyrýaňyzda, çagaňyz bilen spokojno düşünişip bilýäňiz, hemme işiňizem etdirip bilýäňiz. Ine, men mysal üçin bölüşsem, kiçiräk şa sekiz ýaşly gyzyma iş etdirjek bolsam, uşak iş kän-ä kiçik çaga üçin welin, meselem, etjek bolsam, podýezd syr, meselem. Näçe wagtda syrarkaň? Syryp başlamankaň sanap başla, i näçede dyndyň maňa aýdyp ber diýen. O-da çalt etjek bolýa, mysal üçin iki munutda bir otuz bäşe çen sanaýançam derrew dyndym-da mam diýip begenýä. Şo şo periodda näme bolup geçýä? Mazgi ýaltananok, beýni ýaltananok, sanap otyr. Sanamak esasynda-da hem çalt etjek bolýa, Hem ejesi bilen begenip şo zady çalt edendigini bölüşesi gelýär. Ýagny ýaltalyk diýilýän şo taýda dörän bir pursat, ýaltalyk aýrylýar çagadan. Siz hem şony ýaly ulanyp bilersiňiz. Uly çagalaryňyzada idide uly çagalaryňyz oýnap bilmeýäňiz, olar siz oýnap gider. Ýöne umuman dost boluň diýen. Kiçi çagalar azajyk şoň ýalak igrowoý metodlary ulanyp işiňizi etdirip bilersiňiz. Indi Ýaňky diýşim ýaly, plus tarapyny tapýaňyz. Eger plus tarapyny tapyp bolmaýan bolsa, meselem, registrasiýa gijä galyňyz, sizem samolýota uçranoklar. Indi şu taýda göräý menä plus tarapy ýok. Gaharlanyp, otlanyp, gygyryşybermeli, näme üçin men bolanok, ine, biledim bar diýip, kän men situasiýa daşyna seredip durýan, bä diýýän. Hawa, ýöne şu taýda plus situasiýalar Ýok bolsady siz tapjak boluň. Birinjilik bilen. Türkmenlerde näme diýýär? Bähbit bolsun. Znaçit siz şo samolýotda uçmaly däldiňiz. Belki bir zatlar bolardy. Ýöne şolam siz üçin ýeterlik däl bolsa, yrym-yryma, ýom-ýoma ynanmaýan bolsaňyz, siz şo taýda nämä düşünmeli? Şu situasiýa maňa näme öwreder? Çydamlylyga, adamlary bolşy ýaly kabul etmeklige, Sabyrly bolmaga, to ýest biz adam, biz şükür etmeli, hemme zady tart turup isläp on ýalak zat ýok. Biz şükür etmek esasyna, doga dileg etmek esasyna özümize mynasyp zatlary alýas. Düşünýäňiz? Şoň üçin bizde ýaňky ýaly stresse we gaharly situasiýada plus tarapyny tapýaňyz, tapmasaňyzam şoň özüňiz üçin bähbitli tarapyny öwürip başlaýaňyz. Meň nämäm üýtgemeli şo situasiýada diýip. Indi wideoň soňunda gaharlanmagyň plýus taraplaryny aýtjak diýdim. Plýus taraplary, meselem, birinjisi, özgeler bilen araçäk gurnamakda gaharyňyz gelse gowy zat. Meselem, işde işläp ýörsüňiz, bir işdeşiňizem postaýano kömek etjek ýalydy ýa-da kömegem edenok. Aýagyň aşagyna bulaşyp ýör, gaharyňyz gelýär. Siz gaharyňyz gelmän, konýeşne, gaharyňyz gelýär, ýöne siz asudalyk bilen aýtmaly, Men düşünýän, sen maňa kömek etjek bolýaň, ýöne men ýeke işlemegi halaýan. Ýa ýoldaşyňyz siziň maşgalaňyzdaky käbir seneleri ýatdan çykarýar. Siz şon ýaly ýagdaýda elbetde gaharlanýaňyz, ejeňiziň dogulanyny jaň etmändir. Siz näme akuratynja aýtýaňyz, şun ýalak şojik zatlary ýatdan çykarýaň welin men bir hili özümi sylanmaýan hökmünde kabul etýän diýip akuratynja aýtýaňyz. Ýa eneňiz, mamaňyz mysal üçin haçan durmuşa çykýaň, ýaşam otuzdan geçikdi, her sapar baraňda gürleşýän bolsa, Siz aýtýaňyz, Mam, sen bir uly ýaşly aýal, düşünýäň, maňlaýyňdaky ýazylan ýazgydy bozup bolanok, menem düşünemok, menem gözleýän ol oglany, men gözleýän-ä, gel, gel, gel gowusy başga temada gürleşeli diýip, Žanýa göwnüne degmän temany başgaça öwrüp bilýäňiz. Ikinji plýus tarapy, siz gaharlanmak esasynda motiwasiýa alyp bilýäňiz adamdan. Mysal üçin, şulam etdi, men nädibem, näme üçin etmäýin diýip, gaharlanmak esasynda bir zat, täze bir zat döredip bilýäňiz. Üçünji, edip bilýän zadyňyz, mysal üçin, urşup duran ýagdaýyňyzda gaharlanmak esasynda siz gaýtargy berýäňiz adama. Urşup duran adamyzam düşünýär, hä, bul-a bir samsyk däl eken diýip düşünip netije alýar. We iň soňky plýus tarapy, siz öz stresiňizi çykarýaňyz. Gaty gaharlansaňyz, elbetde, käbir adamlar gygyrýar ýa bir sözleri ulanmak arkaly stresini çykarýar. Şol plus taraplary, to ýest içimizdäki duran stresi saklap duruzok-da daşyna çykarýar. Wideony soňuna çen diňläniňiz üçin köp sag boluň. Indiki gyzykly wideolarda görüşýänçä hoş sag boluň.